nhai mai samueri kurumidza ka nhai chiko unoziva kuti mabhazi anopera mai samueri unenge uchiita sei kurumidza mabhazi anopera zvaunongoziva chiko chakadaro ichocho ngoflota gonyete ah, ah, ndinokuita sei ndipe mari ndibate mari ungatanga kubata mari riniko totaura ah, zvimwe kwete zvi ah, ndikati zvimwe yasara
mari yembudzi shanu dzi
vandiroda mm. yasara mukati mozvona ndichamuona vanhu magara vanhukadzi havana kumbosikirwa kuchengeta mari

zvangotofanana iwe unogona kunosara mumvuma indizokukura chii nekuti mari iya tinotokwira kuenda kuchii inogona kutohodha kana chibhokisi chemabhiskiti
hande totaurira kurodi mabhazi anopera zvaunongoziva fambisa iwe unosarira mumvuma Apple.

tasvika ndomumvuma here akuda kusvika
mari yakasika kupera saka iwo unotosara muno ko dzekuchifu dzinowanika muno mufuti dzekuchifu yaye dziripo pasira izvi handichaiti aiwe nosara muno muno mumota ah, ah, ah,
waona murume iye ndiwo uda toteverera naye nditi masitosara muno muno mumvumo ini ndomanya kuchifu ndonoti ndonohota kana kuenda kwa kwarari nekuchifu nekupi kutusa
chifu eh, chifu

Eh? ndoda kuenda ndoda kuenda kuchivhu
kuchivhu ndoda kunohodha ndakatengesa zvembudzi saka tikawana wana zvimari saka toda kunoda kutanga takshop toda kutanga takshop unondiratidzaka good unonzi ani iwewe andi unondirati toenda nekupi eh? neupi Thank you.

zvino handisi kumboshushikana ende atiwana uyo anondibatsira uyo ndoda kuenda kuchivhu kunohodha i ndokuenda kunohodha kuchivhu ah, ndizvinesere mdhara ingai pasiparo apa pakachipa padhuze pano pasari kukuharare
pano paiko muno mumvuma i eh. tengesa zvinodhura panapa ndimotengesa aa ah, ah. ndosara zvingo ndisisisara zvingodhuri Eh? Hazvingadhuri. Iwe ndoda kutanga takshop. Ndoda kutanga takshop handiti? Ah. Ndakatotengesa mbudzi. Handiti? Ndakatotengesa mbudzi. Mari inotorimo. Saka ndoda kuenda kuchifu ndokwatoda nohodhera chi zvinhu zvangu.
Mongo hodhera pasara ripapa. Zvinhu zvokutanga takshop here iwe? Eh. Makura fika wafana iwe.
Ademoona. Ah, mtumba five. Eh, wemoona.

asi kunoomba amude imofamba mberi amufambi sure motibira
asi chenge chimbavha ichi arega zvitunga kune mari ndakavharira Thank you. hayi utaundi kana yako mani chiko chakadaro kana Thank you.

Jara kanuna, andi pane maro apaona. Eh. Indaneta plan. Eh, andi tinota plan. Ndawega. Sera,

two ply yedu aya ari 18 anoita 9 dollars pek racho rese ndoenda pamajigisi enyu two ayo anoita two dollars dollar dollar each pek pana mabiscuits aya akanzi mareal t anoita 3 dollars 50 chipeki chine 50 then mastambo ayo mastambo akarehwa nabara akandoda stambo aita 3 dollars akachipa chii chimwe chasara Uh, hanzi pane kambucha inonzi viga hanzi ndeyana baba inowedzera power kuna na baba inoita 5 dollars kudzimba uko then pane chidringi chavana chikoro ava a ah, kudzidza kwachipa chinoita 7 dollars

saka total yezvinhu zvenyu yabva yaita 82 dollars 50 haa mbudzi nhatu dzabva dzakwana apa he eh? change yasara ndeye bhazi naika zvapi matora eh, ona ladies tora ah, mari vapi vati mari 8 dollars
ndipokesere raisi apo shamwari